Elbette, selâm aleyküm dep çıqamız bu sanaya, sahnege, pardon. Eñ heyecanlı, eñ böyle duyğusallı vaqıtlar, eñ soñ vaqıtlar ola. Ve bu sene bizim institutımız yaqında meydanğa keldi. Biz ta bek gençmiz, amma bizim ulu insanımızın adın taşıymız, İsmail Gaspralı, ve İnkişaf institutısı olaraq onı adlandırdıq. Elbette, bugün İsmail Gaspralınıñ ğayelerini, onıñ bütün fikirlerini az olsa da bu, Ekinci kitap yarmalığında ne ise de kerçekleşti. Kitap. Kitap er kesge bir sırdır. Biresine bilge, bilgi, biresine daa çoq dünyanı açılğan bir şiydir. Ve İsmail Gra Gaspralın fikrine dayanaraq, Bizim institutımızın ğayesi böyle oldı, bu yıl bizim müelliflerimizni, bizim yazarlarımıznı, bizim kitaplarımıznı bu sahneden, yahşı kitap demeymen, eñ aru kitap ya da eñ yahşı kitap, kitaplarnı Ne ise de, biz ortamğa populâr etip qırımtatar tilinde Qırımtatar kitabı olaraq seslendireyik. Otuz üç kitap yarmalığınıñ içinde oldı ve bütün kitaplarnı jürilerimiz incilep baqtı ve bugün bu neticelerni bu sahneden biz açıqlarmız.
Qıymetli ocam anlatılacaq er şeyi anlattı. Men belesem sozmadan soznı biz keçeyik taqdim qısmına. İsmail Gaspralı Avrasiya institutı adına taqdirname. Ekinci qırımtatar yarmalığında iştirak etken Altın alma, Zolotoye yabloko, adlı kitapnen bala edebiyatı inkişafına qoşqan issesi içün qıymetli Ediye Muslimova ve Zera Akimovanı taqdirleymiz. Ediye hanım. Sağ oluñız. Ediye hanım, ebette, bu eñ güzel, böyle, bizden de böyle bahşışlar olacaq. Ve bala kitaplar içün, böyle, poligrafik olaraq ve güzel gençlerge kitap içün, böyle, mukâfat. Sağ oluñız. Ayrı bir şey de aytmağa isteyim. Alla Ediye hanıma sağlıq versin, tek Ediye hanıma degil, yanında çalışqan bütün insanlara, Zera hanımğa, er keze, bütün arqadaşlara, çünki onlar bugün de bugün dünyada tek olan qırımtatar balalar mecmuasını yaşatalar. Qolay degil, çünki aboneler az. Ve bir kere daa aytam, cemaat, o abonelik ay bir kilo etmi, ne, bilmeyim, lütfen er kes abone oluñız. Çünki biz özümiz öz tilimizi yaşatmasaq, onı kimse yaşatmaz. Ecnebiler iç yaşatmaz. Sağ olunız. Bu da Şerbet firmasından böyle bir tatlı. Tatlı aşayıq, tatlı yaşayıq.
Sağ olunız.
Elbet devam etemiz. Taqdirname, kene İsmail Gasprınskiy Avrasiya inkişaf institutı adına taqdirname, ekinci qırımtatar kitap yarmalığında iştirak etken ariflerniñ tılsımı adlı kitabınen, bala edebiyatı inkişafına isse qoşqan qıymetli Elmaz Bahşis Yunusovanı taqdirleymiz.

Balalarnıñ terbiyesi pek emiyetli dep aytqan edik. Ana tilinde, bir tercime degil, amma bizim içimizden, bizim menligimizden doğğan masallarıñızı daa çoq bekleymiz. Sağ olıñız.
Bu da kene size. Tatlılar.
Unuttım.
İsmail Gaspıralı Avrasiya inkişaf institutı adına taqdirname, ekinci qırımtatar kitap yarmalığınıñ esasçılarından biri Bülbüller ötmegen dağlarda ve Bir zadekâr aileniñ acci taliyi adlı kitaplarınen qırımtatar edebiyatı, tarihi, etnografiya ve milliy medeniyetimizniñ inkişafına qoşqan salmaqlı issesi içün Qıymetli Zera Bekirovanı taqdir etemiz.
Zera hanum, ebet de, bizim edebiyatımızda yañı bir janr olaraqnı, yañı da demeyim, ebet de, onı inkişafında Çalışa. Rus tilinde memuarnaya proza. O bu bek büyük bir şeydi, hatıravlar ve mektüpler. Sağ ol.
Bir şey de aytmaq isteyim. Kitap yazamız, ebet, evde oturıp, kitap qarıştırıp, kitap oquyıp, kitap yazamız. Amma Zera hanum böyle yazmay kitaplarını. O, dünyanı geze ayaqçıqlarıyla. Ve nerede qırımtatarları barsa, onları barıp tapa. Bu pek büyük bir iş, bu bir ilmiy araştırmacı, kerçek bir araştırmacı. Sağ oluñız, Zera hanım. Avrasiya inkişaf institutı adına taqdirname, ekinci qırımtatar kitap yarmalığına iştirak etken ve Hanlıq devri şiiriyeti adlı kitabınen qırımtatar edebiyatı, milliy sanat ve medeniyetimize qoşqan nevbetteki salmaqlı issesi içün çoq sevgenimiz Zera apte Trasinovayı taqdirleymiz ve davet etemiz.
Zarema hanım, İşte umut böyle bir şey, bir sürpriz kibi. Siziñ kitabıñız estetik tarafından, edebiy taraftan, sanat tarafından, elbette, pek

İsmail Gasprinskiy Avrasiya inkişaf institutı, Taqdirname, İkinci qırımtatar kitap yarmalığına iştirak etken ve İntervyu, iskustvo, tvorçestvo, sudba, Adlı kitabınen milliy matbuatımızğa yani bir isse qoşqan ve bir nefes qoşqan Şevket Keşfedinni taqdir etemiz. Ebet, tatlıyı da almış Şevket'ten. Biz bir deyerleme etmeymiz er kitapnı, amma bu yañı bir kitap ve o kitap rusça olsa da, amma bu kitapqa Qırımda bütün sanatkâr insanlar, bizim erbaplarmız ve o sırada bizim qırımtatar erbaplarımız bar. Onıñ içün Şevket bey, çoq-çoq sağ oluñız, siziñ istidatıñız daa büyüsin ve kelecek yıllarda daa kitaplarıñıznı bekleriz. Bu yañılıqçı bir usul, matbuatımıza bir nefes, yañı bir nefes. İnşalla ileride ana tilimizde de devamı olur. Jurnalistikanıñ yañı bir stili deymen, usulı, usulı, unuttum Türkçe. Elbet, İsmail Gasprinskiy Avrasiya inkişaf institutı adına taqdirname, ekinci qırımtatar kitap yarmalığında iştirak etken ve U lübvi gloza sedoi piçali adlı böyle poetik Serlevalı adlı kitabınen qırımtatar tili inkişafı saasında büyük faaliyet köstergen Salmaqlınıñ aydınlatqan içün Meryem Bilâlovayı taqdir etemiz.
Meryem hanum, bu kitapnı açqanda, elbette, rus tilinde yazılğan, amma sen Kürkçi ailesine kiresiñ ve güzel edebiy tilinde sen bu dünyada da yaşaysıñ. Sağ oluñız, Meryem hanum.
İsmail Gasprinskiy, bağışlañız, İsmail Gasprinskiy Avrasiya İnkişaf İnstitutı adına taqdirname, İkinci qırımtatar kitap yarmalığına iştirak etken ve Traditsionnoye kultura krımskih tatar adlı kitabınen milliy sanat ve ananeviy medeniyetimiziñ inkişafına Büyük hisse qoşqan Mamut Çuğlu ağamızı taqdirleymiz ve sanağa davet etemiz. Buyurun Mamut ağa. Tatlı aşayıq, tatlı yaşayıq. Kel. İsmail Gasprinskiy Avrasiya inkişaf institutı adına taqdirname, İkinci qırımtatar kitap yarmalığına iştirak etken Geroy voyni i geniy tantsa adlı kitabınen tariyimiz, tariyiy keçmişimizniñ yaratuvı ve milliy medeniyetimiziñ inkişafına qoşqan issesi içün Şefika Abduramanova taqdir etemiz ve sanağa davet etemiz. Ocam, çoq sağ oluñız.
Şefika ocanıñ kitabı, ebette, em de tarihiy tarafından, amma esas ilmiy tarafından, bek büyük is qaldıracaq bizge. Sağ oluñız.
İsmail Gasprinskiy Avrasiya İnstitutı adına taqdirname, İkinci qırımtatar kitap yarmalığına iştirak etken ve Sırlı tılsımlı dünya adlı kitabınen qırımtatar edebiyatı hazinesiniñ zenginleştirmesine salmaqlı isse qoşqan İsa Abduramanğı taqdirleymiz. Ve bağ ise sanağa davet etemiz. İsağa barıñ. Yoq dere.
Yoq, yoq, Alelin ketti. Biz özüne o zaman ulaştırmız, ziyaret etip, qave içip.
Ve ebette em duyğusallı kim de bizde, bizde para mukâfatı bar, ebette o bir kitap. Ve bir müellifine böyle etip berile. Bilmeymen, belki de kelecek yılda bizim maddiy tarafımızda böyle çoqça olur, bir er kezge etermiz. Amma bir kitapnı seçtik ve Ebette, bu kitaplarnıñ arasında bir kitap seçmek bu mukâfat ile biraz ağırca keldi. Ve İsmail Gaspralın adından universitet institutınıñ mukâfatı.
Ebet, çoq doğru ayta Ğaneta oca. Çoq zorlandıq. Atta Feysbukta fotograflar qoydıq onda, ürepti, mına parmağıyla böyle köstere, men de susıp qalaman da, kerçekten pek zor edi. Onıñ içün biz bazı kriteriyler belgiledik, ana tili, işte, dizayn, güzellik, milliy medeniyetimize, ne, qatqısı kibi böyle bir taqım kriteriylerden suvuqqanlıqla bir neticeye barmaya tırıştık. İnşallah, Allah bizi utandırmasın bu mevzuda. İsmail Gasprinskiy Avrasiya inkişaf institutı adına diplom, Ekinci qırımtatar kitap yarmalığınıñ eñ iyi kitabı mukâfatı laureatı ürmetli Dilâra Yakubovanı taqdir etemiz, Toy sevgi arfesi adlı kitabınıñ. Ebet, bitirecem. Toy, sevgi arfesi adlı kitabınıñ leyha reberi olaraq, halq aneneleri, urf-adetimiz, milliy medediyetimizniñ hazinesiniñ tanıtuvı ve inkişavı saasında faaliyeti ve işbu kitabın yigirmi birinci asırda rekâbet ete bilecek bir kitap kriteriylerine uyğanı sebebinen,

Bu sene sizsiñiz ve taqımıñız. Dilara hanım, buyurıñız. Hayırlı olsun. Sağ olunız. Bizimki bitti. Kelecek sene de ebette biz kitaplarnı bekleymiz, yañı kitaplar, yañı müellifler. Ve elbette er kitapnı para degil, duyğu ile oquyıq ve onıñ digerini bileyik.